Croeso i Galeri Caernarfon, canolfan greadigol a chyffroes a'r lle perffaith i gynnal seremoni wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2014. Yma ar nos Iau y degfed o Orffennaf, fe cawn ni glywed pwy sydd wedi ennill gwobrau Llenyddiaeth Gymru, Literature Wales. Welcome to the vibrant Gallery Art Centre in Caernarfon. Wy Llenyddiaeth Cymru, Literature Wales, will be announcing the winners of the Wales Book of the Year Prize 2014 at the awards ceremony on the 10th of July. That's a few weeks away, but there's an exciting reason why I'm here today, to announce the shortlist. Ydw, dwi yma heddiw i gyhoeddi pa lyfrau sydd ar y rhestr fer. O'r holl lyfrau oedd dan ystyriaeth, mae'r beirniad wedi gorfod dewis naw llyfr. Tri llyfr farddoniaeth,

Mi fydd enillydd pob categori yn derbyn 2,000 o bunnoedd, a'r prif enillydd yn derbyn gwobr ychwanegol o 6,000 o bunnoedd. Each category winner will receive £2,000 and the main award winner an additional prize of £6,000. Y beirniad Cymraeg ydy'r awdur Gareth Miles, a enillodd y wobr nôl yn 2008, y bardd Eirig Salisbury a'r awdur a'r blogiwr Lowri Cook. Park, and those judging the English language books are the comedienne Nadia Kamal, lecturer Andrew Webb, and journalist and author Jasper Rees. A dyma fi erbyn hyn yng nghwmni dau o'r beirniad eleni. I'm now joined by two of this year's judges, Gareth Miles a Nadia Kamal. Croeso mawr i'r ddau na chi. Gareth, os gael ddechrau efo chi, Bron i hanner cant o lyfrau. Mm-hm. Sut nath chi fwynhau'r broses ac am be oeddech chi'n chwilio? Wel, dwi'n meddwl llyfrau yn rhoi pleser i mi. Lle llyfrau rhywun yn fwynhau oherwydd yr arddull, oherwydd uh, y pwnc. Llyfrau fyddai'n ehangu'ch gorwelion chi, yn rhoi mynegiant i chi brofiadau ydych chi'n cael eich hun. Ie lle lle fydda fydda ni'n mwynhau. Hmm. Be' nathoch chi fwynhau fwya Gareth y darllen ne'r trafod wedyn? Wel y trafod efo nghydfeirniaid yy Lowri Cook ac yy Eric Salisbury mi o'dd yn teimlo bod ni ryw gymdeithas i'w glwb darllen ddethol ofnadwy ac yy ma'n helpu chi i weld rhinwedde lle ma'r efalle ddach chi se chi'n diystyru wedyn dyna nethon ni fwynhau hynny'n fawr iawn. Ie.

Well, that's enough talking for now. Let's move on to our first category. Gadewch ni droi rwan ta at y category cynta, ffuglen, fiction. Eneidie, gan Ala Jones Williams, Gwas Carreg Gwalch. Dewis, gan Johan Kidd, Gwas Gomer. A Paris,

A dyna ni'r ffuglen. Gareth, mae gennym ni ddwy nofel am Gymru heddiw, a Paris yn amlwg yn mynd â ni i rywle hollol wahanol. Pam y dair yna? Wel, am bod ni wedi mwynhau nhw, am eu bod... Mae'r mae'r ddwy nofel, sef Dewis gan Ioan Cid ac Eneidia gan Alun Jones Williams yn portreadu y teuluoedd, dosbarth canol, Gymraeg, cyfoes. Mae yna berthnasau tu mewn i'r priodasau yn dangos sut mae tensiynau tu allan i'r brio- i'r i'r teulu'n gallu effeithio ar ymddygiad y teuluoedd. A mae nofel um, William Owen uh, Roberts, wrth gwrs, Hollol wahanol. mae honno, mae honno yn gwneud rhywbeth arall mae llynyddiaeth yn gallu gwneud. Dim llyfr hanes ydy o, beth mae nofelydd fel William Owen Roberts yn gwneud ydy rhoi cig y gwaed am esgyrn hanes. dangos mynyg, roed awgrym sut beth, beth oedd byw trwy'r profiadau yna. Ac yn oedd hollol wahanol i'r ddau arall, ond mae'r tair nofel yn dangos pam da ni ddarllen llyfrau. Nadia, 40 books to consider in this category. Why have those three reached the shortlist? Uh, well, they're quite three quite different books, and I think they've reached it for different reasons. Uh, the Drive, the Tyler Keyville, is because it's so exciting and it's really pacey and it's funny and it, you really get taken away with it.

Well, let's move on now to the next category. These are the books uh, that are up for the Roland Mathias Poetry Award. Dyma'r categori barddoniaeth. Rhwng y llinellau, gan Christine James, cyhoeddiadau barddas. Trwy ddyddiau gwydr, gan Sian Norddi, gwas carreg gwalch. ac Y Lôn Fain gan Dafydd John Pritchard, Cyhoeddiadau Barddas. Pink Mist by Owen Shears, Faber and Faber. The Shape of a Forest by Gemma L. King, Parthian Books. And Barking by Mike Jenkins, Gwas Carreg Gwalch. Yn anffodus Gareth, dim ond chwech llyfr oedd yn gymwys yn y categori barddoniaeth eleni. Pam dewis y tri yma te? Am ein bod ni wedi'n argyhoeddi bod yr awduron yn feirdd, bod nhw'n fwy na dim ond rhydyddion. Ac mae Lôn Faen yn gymysgedd o um, bywyd, cofnodi'r bywyd bob dydd a dyfnderoedd ffydd. Trwy ddyddiau gwydr, barddoniaeth egnïol, fresh, bladfoniaeth sy'n ymdrin â phynciau sydd ddim yn cael eu trafod yn Gymraeg yn aml iawn, er enghraifft um, tor priodas, trais yn y cartref, ac wedyn mae rhwng y llinellau, Christine James, mae hi'n dweud na y nod ydy i'r darllenydd ymdeimlo beth sydd rhwng y llinellau, a dyna beth i ddiffinio dy farddoniaeth, dy gwela i. Mi nes i fwynhau'r rhain, ac dwi'n meddwl bod yng nghyd-feirniad wedi mwynhau nhw hefyd. Mm.

Cofiant ar Williams Parry, gan Alan Llwyd, Gwas Gomer. Y Brenhinbren, Bywyd a Gwaith Thomas Parry, gan Derek Llwyd Morgan, Gwas Gomer. A Ffarwel i Freiburg, Crwydradau Cynnar T.H. Parry Williams, gan Angharad Price, Gwas Gomer. R.S. Thomas, Serial Obsessive, By M. Wyn Thomas, The University of Wales Press. A Neither Have I Wings to Fly by Thelma Wheatley, Inanna Publications. And Rhys Davies, A Writer's Life by Make Stevens, Parthian Books. Gareth, tri ysgolhaig, tri llyfr swmpus iawn. Pam bod rhain wedi cyrraedd y rhestr fer? Wel, nid am bod nhw'n dri cefnder, fysa hynny'n gimmick diddorol falle, ond maen nhw'n haeddu bod uh, oherwydd eu rhinweddau. Cyfraniad uh, Alan Llwyd yn Bob am Arwins Parry ydy, dwi'n meddwl cyfraniad cryfa'r llyfr yna ydy i dehongliadau o gerddi. Dwi'n siŵr bod hynny'n uh, o, o fydd yn edig i, i fyfyrwyr a pobl sy'n astudio uh, Arwins Parry. Mae Ym Brenhinbren, mae'n lyfr hynod ddifyr a darllenadwy, ac mae edmygedd Derek Llwyd Morgan o'r gwrthrych, fel byddwn yn dweud, yn fawr iawn. Ond eto, dyw hynny ddim yn ei atal o rhag beirniadu rhai gweithredoedd a gweithiau hyd yn oed. Ac wedyn mae llyfr Angharad Price yn sicr yn haeddu bod yn ar y rhestr fer Oherwydd bod, mi fydd rhaid i ni ail feddwl gweithio a gyrfa TH Parry Williams ar ôl darllen y llyfr yma. Tri llyfr, ysgolheigaidd, ie, ond diddorol iawn iawn am bod o'n bobl ddiddorol. Nadia, the category is called creative non-fiction. Now, how important is that word creative? I think it's quite important because if a

It's a pretty powerful statement from him. Wel Nadia, Gareth, diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch chi am ddod yma. Thank you very Thank much. You. A llongyfarchiadau mawr iawn i'r awduron i gyd. Many congratulations to all the authors and good luck with the rest of the competition. Ac mae yna gyfle i chi hefyd ymuno'n yr hwyl. Trafodwch y rhestr a gyrrwch eich barn am y llyfrau trwy drydar a chofiwch fod ganddoch chi hefyd bleidlais yng nghystadleuaeth Barn y Bobl. Ewch i wefan Golwg 360 rwan i bleidleisio am eich hoff lyfr chi. Remember that you also have a vote in the People's Choice Award, so go to the Wales online website now and vote for your favourite book. Wel, mi fyddai'n sicr yn ôl 'ma ar orffennaf y degfed ar gyfer ein rhaglen arbennig ar noson y seremoni wobrwyo. Ond mi fedrwch chi hefyd fod yn rhan o'r noson, mae 'na docynnau ar gael am ddeg punt o galeri. I'll be back here on the 10th of July for a special programme which will be broadcast on S4C straight after the awards ceremony. You too can also be a part of the night. There are tickets available from Gallery for £10. Ond am y tro, mwynhewch y darllen, enjoy the reading.